Il-grupp l-ieħor ta' nutrijenti huma nutrijenti li, irrelevanti kemm tieħu l-omm, il-ħalib xorta ħa jkun fih biżżejjed. U good snacks għandhom ikunu għandhom ikunu biżżejjed. U jekk tgħaqqad dawn it-tliet components ħafna drabi mhux ħa jaqbdek ġuħ daqshekk malajr. All right. Biex tgħinek iżżomm iktar mimlija. Li iktar ma tesponi t-tarbija għal dawn it-togħmiet differenti waqt breastfeeding, jista' jkun li waqt weaning għandhom iktar ċans li jaċċettawlek ikel differenti, ikel ta' togħma differenti. Issa l-alkoħol, mela simili bħall-kafeina tgħaddi ġol-breast. Smilk u wkoll il-baby idum ħafna biex jipproċessah. Illum fuq Kelmiet ma' Bambinelli Għandna magħna lil Alison, nilqak magħna. Grazzi talli lqajt l-istedina tiegħi. Alison hija midwife ġewwa Delivery Suite u wkoll għandek il-paġna tiegħek ta' nutrition, nutrition midwife, u xek, di nutrition midwife. Eh, nimmaġina li nutrition huwa l-qalbek ħafna. Ija, huwa soġġett li dejjem kien għal qalbi, infatti wara l-estate il-degree tal-midwifery għamilt master specialized f'nutrition, Em u issa qed naqadhom it-tnejn in-nutrition u l-midwifery em u krejajt din il-page biex nikkreja aktar awareness em u nagħmel ukoll sessions fuq in-nutrition għall-mothers. Proset, ideja, ideja sabiħa ħafna. Em, Dejjem tajjeb li nitgħallmu qatt mhu telf. Exact. U llum fil-fatt em, dak ħan iddiskutu, ħan diskutu ftit in-nutrition waqt il-breastfeeding. Għaliex forsi xi ħaġa li ħa ngħidu hekk, ma mhux biżejjed awareness, u hija mhux kemm tredda kemm tagħti l-breastfeeding. Nagħmlu ħafna awareness fuq l-importanza tal-breastfeeding, ovvjament l-importanti li t-tarbija ultimate li tkun qed tixrob, imma ninkoraġġixxu li nippruvaw il-breastfeeding. Ovvjament għax huwa innatural, apparti li hemm il-bonding u hekk. Imma, Is-suġġett tal-lum, nutrition waqt il-breastfeeding. Meta ngħidu nutrition waqt il-breastfeeding, hemm xi nutrijenti illi huma essenzjali li l-omm ikollha waqt li qiegħda tredda t-tarbija, bħal meta pereżempju hemm ċertu nutrijenti li huma importanti waqt it-tqala. Mela, hemm ħafna nutrijenti importanti għal waqt il-breastfeeding, però nistgħu naqsmuhom qishom f'żewġ gruppi. Mela, hemm grupp ta' nutrijenti illi jekk l-omm ma tiħux biżżejjed minnhom mela il-ħalib ħa jkollu nuqqas minnhom. Dawn huma bħal pereżempju vitamina A li ssibha fil-sweet potatoes, karrotti, fwiet, il-vitamina D li ħafna drabi is-sors tagħha, l-main sors fil-verità huwa x-xemx. Però tista' tiħodha mid-dieta minn ċerti tipi ta' mushrooms, ċerti tipi ta' laħmijiet, però fil-verità ħafna nies għandhom nuqqas minnha, ġifieri l-vitamina D nirrekomandaw ukoll li jieħdu supplement min huwa min għandu nuqqas ta' vitamina D. All right, u supplement tuħodha l-om jew tuħodha l-om, l-om tuħodha l-om. Hemm ukoll il-vitamini B, hemm il-B1, B2, B6, B12, dawk issibhom f'ħafna tipi ta' ikel bħal laħam, ħut, tipi ta' ħaxix aħdar, nuts, seeds, legumes bħal chickpeas. U hemm ukoll is-selenium li ssibu fil-Brazil nuts u hemm ukoll l-iodine li issibu mainly f'tipi ta' ħut bħal kod fil-bajt u f'dairy products. Issa ovvjament m'hemmx għalfejn toqgħod taħseb din lista twila, imma kif qed tinnota il-maġġoranza tal-ikel li semmejt huwa ikel I mean healthy, mhux ikel proċessat. Whole foods. Whole foods, eżatt, li huma nutrittivi ħafna. Issa, il-grupp l-ieħor ta' nutrijenti huma nutrijenti li, irrelevanti kemm tieħu l-omm, il-ħalib xorta ħa jkun fih biżżejjed. Ir-raġuni hi li jekk l-omm mhux qed tieħu biżżejjed, il-ġisem ħa jieħu mill-istores tal-omm biex jipprovdi lit-tarbija. Jiġifieri l-omm importanti li tieħu minnhom mhux as such għas-saħħa tal-baby l-iktar, però għas-saħħa tagħha, għax inkella hi ħa jkollha nuqqas minnhom. L-iktar komuni huwa il-ħadid, mhm. li diġa ħafna nisa war li kollom tarbija jkollhom il-ħadid li jkun daqsxejn baxx, iġveri importanti li jiklu ikel oli fil-ħadid, mhm. bħal laħam aħmar, ħaxix aħdar, u tajjeb li magħhom tieħu vitamina C li tgħin ħafna għall-absorption, mhm. il-kalsjum, Dik ukoll, il-ħalib dejjem ħa jkun fih biżżejjed tal-breast, jiġifieri jekk l-omm mhix qed tieħu biżżejjed hi ħa jkollha nuqqas minnu u dan issibu mainly f'dairy products, l-iktar sors tajjeb. U wkoll hemm il-folate li ssibu f'beans, leafy greens u asparagus. Dawk qishom the three main ones. Ovvjament hemm ħafna minerali, vitamini, għal ħares noqogħdu nsemmu kollox, imma dawk huma l-iktar l-iktar main. Issa bħala vitamins, għax semmejt il-supplement għal vitamin D. Mhm. Apparti ek, nisa li kellhom bżonn jieħdu multivitamin waqt il-pregnancy, ħafna drabi hija rekomandata li jkomplu jieħduha. Eżatt. Mhux ħa tirriplejsja d-dieta, ġifieri billi tieħu multivitamin tgħid xi ija mela nista' ma niekolx ħaxix, ma niekolx għax xorta ħa jkollok bżonn. It's just something extra to qisu make sure li l-baseline levels dejjem ikunu hemm. Imma ma jfissirx li pereżempju jekk ikun fih il-ħadid Mela nista' ma nikolx laħam aħmar. Le, xorta trid tiekol għax imbagħad eventwalment inti m'intix ħadd kompli tieħu il-multivitamin. Mhm. Eh, meta twaqqafha tittara li għandek dieta tajba xorta. U dik twaqqafha eżatt ma li twaqqaf il-breastfeeding jew idealment pereżempju tħalli xi xahar. Ara, mhux kulħadd l-istess, tiddependi wkoll id-dieta tiegħek kif inhi. Mhm. Jekk inti tħoss li d-dieta tiegħek ehm, tinkludi ħafna frott, ħafna ħaxix, ħafna ħut, ħafna laħam, fil-verità once li tieqaf breastfeeding tista' tieqaf tiħodha u jista' jkun li anke waqt breastfeeding fil-verità jaf m'għandekx bżonnha. Ħafna drabi ngħidu ngħidu qisu the first six months li tkun breastfeeding tajjeb li tieħu, mhm. irrelevanti kif inhi d-dita mhm, tiegħek. Mhm. U mbagħad jekk tħoss li għandek bżonn tibqa' tiħodha, you can go ahead. U once li tieqaf breastfeeding Tista' tagħmel forsi ftit toħodha, imma m'hemmx as such recommendation, I Okay. mean em, tara kif tħossok inti wkoll Eżatt, eżatt. em, ke- I mean skont id-dieta. U eh, id-dieta ħa taffettwa l-ammont ta' ħalib li tipproduċi l-omm? Issa em, id-dieta mela it-tip ta' ikel li It-tip ta' tieħu- ikel, li eżatt, tiekol, meta ngħidu eżatt. dieta. Em, iktar ħa taffettwa il-kwalità All right. Mela, jekk ovvjament ħa tiekol ikel proċessat ħafna jinnaf mhm. burgers biss, chips biss, daw il-ħafna jinnaf cookies, croissants u affarijiet. Ek, mhm. ovvjament il-ħalib kif semmejna qabel mhux ħajkollu dak il-nutrienti essenzjali. Però, per eżempju, kemm tħu ilma ħajaffettwa mbagħad l-ammont tal-ħalib. Ġi jekk inti tkun nieqsa mill-ilma, l-ammont ta' ħalib jaf tħossu li ħajnaqqas. U jekk ma tkunx qiegħda tikol biżżejjed, maż-żmien jaf tinnota wkoll li jibda jnaqqas l-ammont tal-ħalib. Orajt, meta tgħid ma tikolx biżżejjed, mara li tkun qiegħda treddam, trid tiekol l-istess ammont ta' mara li mhux qed titredda, trid tiekol id-doppju, trid tiekol għal tnejn kif ġili jgħidu waqt it-tqala, jew hemm ammont ekstra kemm trid tiekol biex tassigura li huwa biżejjed biex il-ġisem ikun jista' jipproduċi l-ħalib. Mela aħna ngħidu on average, sa din hija average għax ovvjament kulħadd għandu piż differenti, Ġifieri ma tistax tagħti ammont li ħa jkun tajjeb għal kulħadd. Mhm, Però on average ngħidu li mara li tkun qiegħda tibbrestfidja trid tiekol around 500 calories extra minn mara li ma tkunx qed tibbrestfidja u ma tkunx pregnant, ġifieri extra minn ta' qabel il-pregnancy. Okay. mhux 500 calories extra mit-ter trimester biex niftehmu. Għax ovvjament hija f'waqt il-pregnancy ħażżid fil-ammont ta' kaloriji, mhm. speċjalment lejn l-aħħar. Ġifieri inti tikkalkula skont kemm kont ikol qabel il-pregnancy. U ħafna drabi di tkun easy biex tagħmilha eżempju żid snack żewġ snacks fil-ġurnata jew bej il-breakfast u l-lunch u bej il-lunch u d-dinner. Biex qisek ma jkollokx għalfejn tiekol meals kbar ħafna għax imbagħad tispiċċa jew tiekol iżżejjed, jew kollok l-istonku mimli ħafna ma tkunx komda. Eżatt. Ġifieri żżid daqsxejn snacks throughout the day. Two good snacks għandhom ikunu għandhom ikunu biżżejjed. Fil-verità, naħseb kważi, ħa nitkellem għalija, naħseb qas tgħaddi mingħajr snacks. Jiena vera kien jaqbadni ġuħ meta kont qed nagħmel. Jien għamilt fit-tnejn huma breastfeeding. Speċjalment fiż-żgħir vera kien jaqbadni ġuħ. Ovvjament kien jaqbadni iktar ġuħ fiż-żgħir il għaliex Kien ikolli inqas ċans nikol, so ġismi kien ifakkarni fil-kbir kont noqgħod attenta li dan ikolli snacks, allura ma kontx nagħti ċans. Kontna iktar biżi. Eżatt, ma kontx intih ċans il-ġismi jgħid li jisma' ħoj tittikol. Imma fiż-żgħir vera kien jaqbadni ġuħ. U sfortunatament, xaġa li żbaljajtu forsi li waslet biex anka fiż-żgħin fil-kbir, vera kont lift il-piż bil-breastfeeding. Bil-fatt jgħidu vera tonqos għax jisulu l-tru jerġa' jmur lura postum. Ħabba l-ħo, issa jekk trid ngħidu aktar ta' Mela, mela, mhux problema. Fil-żgħir kont innaqar dak li jiġi għal għajnejja. Ngħid laqwa issa għand il-ġuħ ħan u jekk kelli l-croissants kont nikol il-croissants. X'inhuma dawk l-snacks ħanejdu hekk ready to go to, ġifieri ma tridx ħafna preparazzjoni. Għaliex ovvjament waqt il-breastfeeding jina kont inseħlu kważi full-time job għax jirrikjedi ħafna ħin. Anka li tuħsib tiegħek innifsek hija parti mix-xogħol tal-breastfeeding ħanejdu hekk. X'inhu ma dawk ready to go to snacks? X'tista' tissuġġerixxi li huma healthy? Li forsi tajjeb li persuna li qed tagħmel breastfeeding ikollha d-dar biex f'każ li pereżempju taqbad il-ħatfa tal-ġuħ, issibhom u taf li qed tikol xi ħaġa li hija nutrittiva kemm għaliha u kemm għat-tarbija. Mela, ovvjament hemm ħafna affarijiet li tista' tieħu daħħa jiddependi skont it-tastes tal-persuna, imma ġas biex nagħti ftit eżempji, eżempju xi ħaġa easy ħafna li tieħu ftit Greek yogurt u titfalu naqra nuts, eżempju fuq mhm. jew daqsxejn frott imqatta' jew xi eżempju peanut butter. Meta ngħidu nut butter dejjem dak li jkollu no sugar added, ġifieri li jkun nuts biss jew seeds. Eżatt, kun 100% nuts. 100% eżatt. Tista' tieħu eżempju xi tuffieħa jew xi dates. b'xi tip ta' nut butter, any, ġifieri peanut, almonds, sunflower, sesame, anything. Għax dak fih fih kaloriji, però fih ħafna nutrijenti wkoll fl-istess ħin. All right, ok. U mbagħad tista' tieħu snacks forsi bħal meta tieħu s-cereal tieħu eżempju l-overnight oats jew l-oats. Tista' tipprepara eżempju container ħalli tgħid meta jkollok il-ġuħ tfajt ftit ġo bowl u għandek snack. All right. Tista' wkoll forsi affarijiet inqas ħelwin jekk eh, forsi tippreferi savory. Tista' tieħu eżempju xi rice cakes bil-hummus fuqhom. All right. Jew rice cakes b'xi irkotta u mhm. ta' dam fuqhom. Jew jinnaf crackers bil-ħjar u l-istess xi ġobon jew xi hummus, tipprova l-importanti li jkollok mhux bħal semmejt eżempju croissant. Dak basically carbs biss u ħafna drabi ħatiklu ftit wara ħajerġa' jaqbdek il-ġuħ. Mhm. Tipprova kemm jista' jkun fl-snack iddaħħal ukoll ftit protein biex semmejna eżatti bħal semmejna l-irkotta, l-hummus, mhm. il-peanut butter, il-Greek yogurt, daw kollha fihom proteini u fiber. Issa fiber issib eżempju jew fil-frott, jew fil-whole grain crackers, jew fil-rice cakes, eżempju tista' flok crackers tagħmel rice cakes. Mhm. U di jekk taqqa' daw it-tlet components ħafna drabi mhux ħajaqbdek ġuħ daqshekk malajr. Biex tgħinek iżżomm iktar mimlija. Tista' wkoll eżempju minn qabel tipprepara issib ħafna riċetti online daw id-date and oat energy balls. So, jmen dawk li mhm. tippreparhom minn qabel, eh, ġifieri mhux xi ħaġa. Imma tagħmel tista' tagħmel 20 eżempju mhm. u tgħid qegħdin hemm lesti just in case ikollok bżonn. Tipprepara l-ġimgħa pereżempju toħodha snack afternoon snack għall-argument. Għax jiena naħseb hemm dil-misconception illi titjukol ħafna carbs.

għax mhux ħatkun mimlija. U ħatkun nieqsa wkoll minn ċerta nutrijenti, għax il-karbs, I mean, fihom nutrijenti, però l-affarijiet l-oħra li fihom eżempju l-proteini bħal ħut, laħam, u hekk, jew li fihom il-fiber bħal ħaxix, frott, ħajatu ħafna iktar nutrijenti lill-ħalib, eżatt, il-ħalib, eżatt, eżatt. U semmejt li qabel fuq l-ilma. On average qisu ngħidu li idealment tieħu around 3 liters ta' ilma per day waqt breastfeeding. Issa ovvjament di kif tal-calories skont il-piż tal-persuna ħa tvarja u skont kemm tagħmel eżerċizzju. Għax eżempju xi ħadd li jagħmel ħafna exercise jaf ħa jkollu bżonn iktar, xi ħadd li ma jagħmel xejn jaf ħajkollu bżonn ftit inqas, però jisek biex tieħu gwida li tara tixrob biżejjed. Importanti li ovvjament kull meta jaqbdek laċ tixrob mhm. l-ilma, mhm. mhux affarijiet oħra, ħalli dejjem tar li għandek biżejjed. Meta tħoss ħalqek xott, ixrob l-ilma ġdik ukoll hija sign ta' dehydration. U mod kif tinduna iktar viżwali hija mill-pipi. Jekk tara li l-pipì hija skura u għandha riħa qawwija, riħa ta' pipì biex niftehmu, ħafna drabi dik tfisser li dehydrated, ġifieri trid tixrob iktar l-ilma. Il-pipì kemm jista' jkun ħa tkun ċara u bla riħa. All right, okay. Jiena kont naċċerta ruħi li lesti tazza Għal waqt li qed imredda, għax kien jaqbad njaġ kbir dak il-ħin. Dik tajba, ħafna infatti ħafna nies mhm. hekk jagħmlu tara li ħdejk ikollok xi ħaġa x'tixrob u xi ħaġa xi tnaqqar just in case jaqbdek il-ġuħ mhm. waqt li tkun qiegħda tredda. Issa bħala ikel, l-ewwel semmejt il-peanut butter. Meta jkun hemm ikel illi ħanejdu hekk ikollu High risk of allergies, fil-verità ovvjament jiddependi wkoll mill-istorja tal-familja. Jien naf eżempju l-peanut butter, il-bajt illum il-ġurnata nisimgħu ħafna, frott bħalma huwa l-frawli. Dan huwa ikel li ġeneralment, b'mod speċjali fit-tfal, għamilna żmien ngħidu jieħduhom wara sena. Mhm. Issa l-lum il-ġurnata bdejna nintroduċuhom iktar kmieni biex fil-verqaxa apparently ikun hemm inqas riskju ta' allerġiji. Waqt il-breastfeeding, jekk ovvjament it-tarbija tkun għadha ma lqitx dawk is-sitt xhur, xorta nista' niekol il-frawli pereżempju bħalissa huwa żmien il-frawli. Avolja t-tarbija m'għandix sitt xhur jekk pereżempju għandi newborn jew għandi baby ta' xahar? Le, xorta, hi ma għandix taffettwa, ġifieri inti bħala ikel tista' tieħu dawn l-affarijiet li semmejt frawli, peanuts, bajt, tista' tieħu minnhom l-ebda anka l-għasel. Issa l-għasel ngħidlek għalfejn ma jistgħux jieħdu fil-każ. Nagħmel rida. Mela, għafajt bħal peanuts, frawli u bajt, għavoljem high risk ta' allergies fit-tfal, billi l-om tieħu ma jimportax da mhux ħajgħaddu direttament ġol ħalib. Huma l-vitamini tal-ikel ħajjieħdu. Eżatt, huma mhumiex ħa jikkawżaw allerġija fit-tarbija. Ovvjament hemm każijiet rari, I mean kollox jista' jkun, jekk eżempju għax hawn min babies li jkollhom allerġija għall-ħalib eżempju, dik isha l-iktar komuni. Jekk ovvjament tibda tara ċerta sinjali fil-baby li il-ħalib mhux qed jaqbel miegħu, ovvjament importanti li tieħdu għand xi ħadd biex tiċċekkja u jafu mbagħad huma jirrekomandawlek biex tbiddel il-ħalib. Mhm. Imma jekk kollox ikun sewwa m'hemmx għalfejn ma tikolx daw l-affarijiet. Issa semmejt li fuq l-asel, l-asel tista' tieħu wkoll ir-raġuni il għala tfal taħt sena ma jistgħux jieħdu l-asel hija għax ikun fih tip ta' jista' jkun insomma mhux mhm. dejjem ikun fih tip ta' bakterja li l-istonku tagħhom għadu ma jafx jiġġielet kontrih għax għadu wisq immatur. Però daw it-tip ta' bakterja mhux ħajgħaddu minn ġol breast milk. U huma tip ta' bakterja li l-adulti u t-tfal fuq minn sena is-sistema diġestiva tagħhom tista' tiġġieled tiġġielidhom u mhux as-such ħajaffettwhom. Tajjeb. U meta ngħidu pereżempju l-omet tiekol spicy foods, żbina nħobbu li spicy food, u ġili kont nigu ta' kont ngħid ħadd affettwa it-toma tal-ħalib jew ikel li għandu riħa qawwija bħat-tewm. Dawk nevitawhom, nistgħu noħduhom? Le, mela dawk ħajbidlu żgur it-toma u anka r-riħa tal-ħalib. All right. Bħal tewm, ħafna ċili, ħafna kari, eh, daw it-tommiet qawwija ħafna ibidlu it-toma u r-riħa tal-ħalib, però din mhix xi ħaġa ħażina, mhix ħa taffetwa kemm ħa jixrob il-baby, I mean mhux ħa jgħid li ma I mean xorta ħa jibqa' jixrob il-baby, mhux ħa tagħmlu iktar fassi eżempju tikkawżalu xi sintomi oħra. Anzi, hemm ħafna riċerka li turi li iktar ma tesponi t-tarbija għal daw it-tomiet differenti waqt breastfeeding, jista' jkun li waqt weaning għandhom iktar ċans li jaċċettawlek ikel differenti, ikel ta' toma differenti. Mm, Għax tkun diġa toma li jkunu naqra familjari magħha mhux xi ħaġa kompletament ġdida. Ġdida l-istra. Għax sirx ħajklu kollox ta' U le mara kemm importanti li tvarja d-dieta kważi kważi ħalli huma l-ħalib anke li ma jidrawx li pereżempju l-ħalib dejjem għandu dik in-nota ħelwa. Mbagħad tiġi darba fil-lut ukoll spicy l-ura. Dejjem ikun daqsxejn differenti. Ikun daqsxejn differenti. Issa pereżempju, xi ħaġa komuni fit-tfal, b'mod speċjali newborn sa, sa three months, il-gass. Ehm, ovvjament minn ikun qed jagħti formula milk, for, eżatt, formula milk, hemm ħafna tipi differenti ta' formulas li huma adattati għal gas, però jekk tkun ħatati breast milk qabel immorru pereżempju għal daw drops li huma tajbin għal gas. Hemm xi ikel li jista' inaqqas l-inċidenza tal-gass fit-tfal u forsi nistgħu neliminawh mid-dieta tagħna biex it-tfal ma jbogħtux bil-gass? Ara, din bħal kulħadd, l-affarijiet li jqabbdu l-gass lil dik il-persuna mhux ħa jkunu l-istess għall-persuna l-oħra. Hi jekk, ħa nieħu eżempju minnek, eżempju, hemm dat-tip ta' ikel li lilek is-soltu jqabbdek il-gass. hu mhux ħa jgħaddi l-effett tiegħu mhux ħa jgħaddi għall-baby. Ġifieri billi qabad il-gass lilek ma jfissirx ħa jqabbad gass il-baby. Għax dik hija xi ħaġa li tiġri fl-istonku tiegħek. Mhux tal-baby. Però jista' jkun hemm ċerta tipi ta' affarijiet li inti tinduna tgħid meta nikol dil-ħaġa qisu l-baby qed ikollha iktar gass. So ħa nipprova nnaqqasha jew ma niħodiex. Fija daqsxejn trial and error, mhm. m'hemm xejn żgur di tikoliex għax taqbad il-baby l-gas. Per eżempju, il-pastard, il-pastard naħseb magħruf ma' ħafna Eżatt. li jista' jikkawża l-gas. Il-gas. Allura jiena kont nelemenaħ kompletament. Le, ma saċ m'għandux jagħmel differenza, xu l-effett huwa fuqek. Mux fuq il-bejbi tal-gas. Xorta batew. Għamil xaħ kont nħu dairy free, affarijiet per eżempju bazati fuq is-soja. Ija daqxej ħaġa ta' moħħi, imma xorta batew. Ija naqra trail and error, fi verita ija xi ħaġa li tiġri u kultant ma tantx hemm mod kif tevita, ġast tejn is-sintomi qisu mhm, tal-gas. Mhm. tal gas Pero memx ikel waqt breastfeeding li tgħid żgur daħaj qabad il-gas tiħdux Jew da żgur ħa jgħin, l-eżempju għall-gass u tieħdu. S'issa m'hemm oh, xejn provi li hemm dak tip Jiġifieri anke pereżempju jiena niftakar meta kien ukoll il-gass, speċjalment meta kont pregnant, kont nieħu l-kamomilla. Ġifieri billa ħanħu l-kamomilla, ma jfissirx li t-tarbija mhux se jaqbada gass għax li li jgħini għall-gass. Ma jaffettwax. Qed insemmi l-herbal teas. Mhm. Ehm, il-herbal teas joddu ma l-ilma, per eżempju, bħal kamomilla, l-ija, joddu. Juma dikeffinejt, dejjem qed ngħidu. Eżatt. Ehm, joddu, anka eżempju, ehm, daw il-drinks forsi kultant iżidilhom daw il-sugar free flavorings, mm. isek biex biddel naqra t-toma. Xorta huma ilma. Le, le, xorta huma ilma. Ovvjament l-importanti li ma toqgħodx iżid ħafna zokkor magħhom għax inkella tkun qed iżżid wan il-kaloriji u t-zokkor mhuwiex l-aqwa ħaġa li tiegħek. Ekku, ekku. Imma jgħodu bħala ilma, jiġri jekk tieħu mag ta' herbal tea, dak tista' tqisu bħala mag ta' ilma. Għarra, tajjeb, anke jinna bħalissa zepġi għax ċitwa tkun għal kesħa ġilli l-ilma Ma jinżil fis-sajf tkun faċli. Imma forsi fix-xitwa l-aħwet li kif ħalma. Imma l-inqas pereżempju jien naf jekk ma jgħod daqs 250 mil, taf laħtuħu mela, mela. erba' herbal teas, ħajoddu lek ma' Xorta jgħoddu iva, iva. U bat meta tixrob naħseb kefinated drink se tixrob iktar ilma għalkemm kefinated drink eħe, hemm xi ikel u xorb li jrid jiġi evitat kompletament kemm jista' jkun. Kemm jista' jkun ara ikel xejn, għax tista' tiekol li trid. Bħala xorb, hemm żewġ affarijiet li rridu nqogħdu daqsxejn attenti, il-kafeina u l-alkohol. Okay. Mela ħan nibdew bil-kafeina. Il-kafeina tgħaddi ġol breast milk, percentaċ minna, mhux kollu ovvjament. U li xjuwija li l-baby jipproċessa ħafna iktar bil-mod mill-adulti. allura ħa jibqa' għal ħafna iktar fis-sistema tiegħu. Issa, il-kafeina as such mhux ħa tagħmel ħsara għall-baby, jiġifieri l-baby mhux ħa jiġrielu xi ħaġa għax il-kafeina tiġi transferred ġol-breast milk, però jista' jkun li jkun iktar fussy, ma jkunx irid jorqod, bħalna meta nieħdu ħafna kafè u jkollok ħafna enerġija, l-istess jista' jaffettwa l-baby. So ovvjament, ma nsibx li xi ħadd jixtieq li l-baby idum iktar ma jorqod ġesta xikun ħafna. Iġifiri kem jista' jkun tipprova tevita. Around 2 to 3 cups per day m'għandhomx jaffettwaw. Pero jekk tara li xorta forsi l-baby tiegħek naqxej siet sensittiv għal kafeina, jaf ikollok tieħu ftit inqas. Naħseb jistgħu jżommu l-istess kontenut ta' waqt it-tqala. Anka ftit żgħir iktar fil-verità. Għax hu percentaġġ żgħir jgħaddi. Però toqgħod daqsxejn attenta ħalli ma jmux jagħmel xi lejl imqajjem għax tkun ħabbar kafe. Ma tantx xi wert. Ma tantx tiġi kwerti titazza kafe mbagħad. Issa l-alkoħol, mela simili bħal kafejna tgħaddi ġol breast milk u wkoll il-baby idum ħafna biex jipproċessah. Però l-alkohol hija differenti għax l-alkohol jista' jkollha effetti negattivi fuq il-baby. So kemm jista' jkun nippruvaw nevitaw, però jekk ovvjament kellek xi event jew xi tieġ u xrobt ftit, isu bħala regola ġenerali ngħidu kull drink li tieħu ħalli satejn qabel ma terġa' tibbreastfeedja. Jiġifieri, eżempju, jekk mhm. ħadd led mort tieġ u ħadd led drinks, mhm. mela dawk b'kollox ħajjiġu sitt sigħat. Sitt sigħat, Biex terġa' tagħti breastfeeding issa. F'dawk is-sitt sigħat jaf ħajkollok bżonn tekspressja x'jaf ħadd imtela bil-ħalib. Ġifiri sfortunatament dak li t-express jambat ħajkollok tarmiħ. Pero wara 6 hours umbat tista tagħti direct breastfeeding. Jekk ħadd drink wieħed, mhm. kull m'għandek bżonn tistenna satejn. Iġifieri fil-verità, jekk il-baby kun għadu kemm xorob ftit qabel, il-next feed, jekk ikun ħaj jixrob tliet sigħat wara, jista' jieħu bress normali u m'għandekx għalfejn tarmi xejn. Orra, ġifieri kiena pereżempju morna ġej l-miliet. Eżatt. U edha breastfeeding u qabel bdejt nikol tajtu breast. Eżatt. U ngħid ħanħu ta' zambit ma' ikel. U jmissu in two and a half hours għax daw it-trabi mhux kollha l-istess. Nista' ntih normali m'għandix għalfej in-next feed narmija. Le, qabel dejjem konna ngħidu next feed tarmi. Eh, jiena kont nagħmel fatti Imma meta ngħidu drink ġifieri one unit. One unit, eżatt. Għax ta' zambit jekk timliha sa fuq net, ovvjament ħadd tiġi. Eżatt. Imma jekk ti for every unit, tħalli two hours. Jekk tieħu ta' zambi tu l-baby u msija wara, mhm. ovvjament imbagħad tittatih jew formula jew xi ħaġa li tkun express jgħid. Minn ta' qabel. Minn ta' qabel. Li tagħmel tajjeb li tuħx wieħed spermi għal Just in case dejjem tajjeb, just in case forsi kellek kaptit flok drink tieħu tnejn. Tgħid u hija għandi l-express. Eżatt, jkun Naqra balance. Eżatt, eżatt. Issa xi ħaġa li naħseb tikkonċerna kull omm li jkollha tarbija hija li kemm jista' jkun tiġi fix-shape jew fil-forma u fil-pis illi kienet qabel. U naf min ma jagħtix breastfeeding ħabba din, għax jgħid li għax waqt breastfeeding ma nistax nagħmel dieta pereżempju. Issa jiena fil-kbir irnexxieli nonqos waqt il-breastfeeding u kont nikol sewwa inqas milli kont qabel it-tqala. Fiż-żgħir le imma għax ma naqqartx kif suppost. Kont nieħu highly caloric foods li fil-verità ma kienx fihom biżżejjed nutrijenti u fil-fatt l-ammont ta' ħalib li kelli, u apparti ma kontx nixrob il-ilma, ma kellux x'jaqsam malli kelli fil-kbir. Tista' tagħmel jew iżżomm ċertu tip ta' dieta li tgħinek, ħa ngħidu hekk, tiġi lura fix-shape li kont waqt li qed tiredda lit-trabi? Mela, l-ewwel importanti li tiftakar li ovvjament domt nine months biex ġejt il-weight li kont, jiġifieri ħa jieħu daqsxejn ħin. Mhux kulħadd l-istess, hemm min forsi daqsxejn iktar lucky minn ħaddieħor li jonqos naqra iktar malajr, dik bħal dejjem, jiġifieri ma toqgħodx tikkumpara ma' nies oħra. Fil-verità waqt breastfeeding ħa jkollok ħafna ġuħ u din stess seħħ li tittieħu iżjed kaloriji, però jekk kemm jista' jkun tiekol a healthy diet, tixrob biżżejjed ilma, u forsi żżid daqsxejn regular exercise, pereżempju xi mixja, jew jekk kont tmur il-gym qabel forsi tibda tmur xi klass, jekk ikollok il-ħin għax ovvjament ħa tkun daqsxejn busy. Ħafna studji juru li on an average person, jiġifieri mhux qed ngħid xi ħadd underweight jew xi ħadd overweight, jekk tonqos qisu nofs kilo fil-ġimgħa, mhux ħa jaffettwa l-ammont tal-ħalib waqt breastfeeding. Però jekk tagħmel xi crash diet eżempju u ma tibdiex tiekol biżżejjed, żgur ħa jonqoslok il-ħalib. Fis-sens inti jrid ikollok biżżejjed kaloriji biex isostnu l-flow tal-ħalib għax jaf tinnota li mal-ħin ħa jibda jonqoslok. All right. Li tista' tagħmel qisek biex forsi tgħin kif semmejt qabel tara li għandek daw l-snacks li huma daqsxejn iktar healthy, readily available, u forsi tevita li tixtri dal-ħafna imbarazz u mhux biex ngħid imbarazz imma. Le ma tnifmek ikunu ħafna proċess. U li easy biex tiekol ħafna minnu. Ikunu faċli. Għax bħal gallettini faċli tikol tlieta. Imma mela. mbagħad jaf ftit wara xorta ħa terġa' tiekol. Eżatt. Ġri jekk hemm jista' jkun tevita li tixtrihom dejjem aħjar għax inti jekk tiftaħ il-kabord u dawk ħassib dawk ħa tiekol. Ġifieri. Eżatt. Kif tgħid? Milli jkollok ħa tiekol. Milli jkollok ħa tiekol xi kultant ħer ma tixtrihom. X'għandu jkollok jien ngħid għalija Jiena għażaq ieqa' fuq il-ħelu. Jekk ħajkolli banana u ħajkolli xi croissant, dak il-ħin ngħid u croissant għandi aptit. Ġifieri kważi kważi aħjar tevita li jkollok jekk trid iżżomm ma li tiekol ħelti. Eżatt. Issa ovvjament jekk tixtieq forsi ftit għajnuna biex iktar tkun tista' forsi tiffolowja dieta li tkun healthy imma fl-istess ħin li m'intix qed tieħu iżżejjed kaloriji li ħa jikkawżawk jew ma tonqos jew iżżid iktar fil-piż, ovvjament tajjeb li forsi ssaqsi għal daqsxejn advice jew tmur għand xi ħadd biex you make sure li allavolja qed tipprova tonqos fil-piż, l-ewwel nett mhux ħa tagħmilha daqshekk fast, jiġifieri hija xi ħaġa very gradual. U you make sure li xorta tkun qed tieħu nutrijenti li jkunu biżejjed għal waqt breastfeeding. Mhm. Eh, intermittent fasting ma naħsibx li huwa rekomendat, definitely not waqt itqala. Le, le, waqt breastfeeding żgur ma nirrekomandawiex Għax kif għedtlek, inti stess qed kien ikollok ħafna ġuħ, ġifieri qasir nexxilek probabbli tagħmilha. Qasir nexxili issa. Inqob bil-ġuħ ħaseb wara breastfeeding. Speċjalment tkun qed tqum bil-lejl. Le, eh, intermittent fasting nevitawa żgur waqt breastfeeding għax ħajkollok ħafna ħafna iktar ġuħ tispiċċa u jaf kif għedna ma tekolx biżejjed tispiċċa u jibda ftit ftit inaqqaslek il-ħalib u inaqqaslek forsi l-kwalità jekk ma tkunx qed tiekol the right foods ukoll. Jien naħseb xi ħaġa oħra li taffettwa l-ammont tal-ħalib u naħseb anke l-burdera tal-omm l-irqad. Mela, l-irqat, u anka l-istress fil-verità. Ovvjament, nuqqas tal-qat, ġi fiktar. Huma interlinked, eżatt. It-tnejn li huma jaffetwaw kemm b'mod dirett u kemm b'mod indirett. Meta tkun stressjata, ħajkollok żieda f'hormones jisimhom cortisol u adrenalin. u dawn minnhom infushom inaqqsu l-production tal-oxytocin li huwa hormone li jgħin fil-letdown tal-ħalib. Allura jekk tkun stress dik hija effett qisu dirett fuq il-production tal-ħalib. U b'mod differenti l-irqad hemm hormone prolactin Mhm. li dan huwa responsabbli għal production tal-ħalib. Mhm. U ħafna drabi dan jiġi produced waqt li tkun rieqda. Il-maġġoranza tiegħu jiġi produced waqt li l-om tkun rieqda. Ovvjament, jekk tkun nieqsa mill-irqat, ħajaffettwa il-ħidma isa ta' din il-hormon. Ġviri dak huwa mod iktar dirett kif ħajaffettwa, però Indirettament, ovvjament, inti iktar ma tkun stressed u għajjiena, jaf inqas ħa tagħti kas kemm ħa tiekol, kemm ħa tixrob. Ma jkollokx aptit. Jiġi kollox ma kollox, eżatt, u ħaj affettwa mbagħad mod indirett. Jaf ma ma tkunx tixtieq daqshekk tqabbad il-baby dirett miegħek, li dik minna nifisha taffettwa ħafna il-flow tal-ħalib. Mhm. ma jkollokx aptit tikol jew tixrob, allura l-istess, m'intix qed tgħin mhm. biex għal production tal-ħalib. Dawk jisu l-iktar li Semmejt din illi il-baby tqabdu dirett, ġifiri meta tiġbed u meta il-baby tqabdu dirett, tkun differenti. Hemm differenza, mhm. ovvjament it-tnejn li huma tkun qed tagħmel stimulation mhm. għal breast, ġifieri I mean it-tnejn huma tajbin, però meta tqabbad il-baby dirett miegħek ħadd istimula ħafna iktar il-production tal-ħalib. L-ewwel nett għax il-baby il-ġibda tiegħu hija iktar qawwija. U wkoll hemm dawk il-hormones. L-emotion li eżatt il-fatt li l-baby qed miegħek mhux qed tara biċċa plastik. Imma mbagħad naħseb illi jekk l-omm tkun qiegħda fi stat illi pereżempju jiena fil-baby tqum ħafna tħossha jiena, tagħmel tajb li pereżempju tespressja. U jkollha botil wieħed biex il-missier jieħu over jew il-partner whoever, u għal inqas kun tista' torqod 6 hours stretch. Huwa vera ngħidu l-importanti ħafna li tqabad il-baby dirett, imma importanti iktar li l-om tkun mhm. f'stat tajjeb, ġri jekk mhm. inti tara li minti xed torqod il-ħin kollu eh, kif tgħid kważi qed jaqbdek kważi tħossok depressed ħabba l-breastfeeding. Ovvjament, it's not the end of the world jekk jew t-ekspressja, jew forsi tħallat ftit bil-formula, ovvjament da kulħadd differenti, kull baby mhm. differenti, hemm trabi li huma ħafna iktar demanding minn oħrajn. Mhm. Ġifieri di kulħadd ħajamel skont kif iħoss li l-aħjar għalih u għall-familja tiegħu. At the end of the day l-importanti li t-tarbija tixrob. Eżatt, ekku. U torqod u l-om tkun. U l-om tkun. Jiena naħseb li jek tkun qed taffetwa każin, aħjar taqleb għal formula u inti tkun l-om tkun fi stat li tista' tkun preżenti b'mod tajjeb għat-tarbija milli. Ekku, U fil-verità daw l-affarijiet kollha li semmejt fuq ikel, mhm. apart il-kaloriji u hekk, u huma huwa advice tajjeb in general għal mara wara li tweled għax Veru. inti fil-verità anke biex iġġib saħħtek lura u tħossok tajba Veru. huwa tajjeb li em, wara il, I mean, dejjem, imma Mhm. speċjalment wara li jkollok baby li kemm jista' jkun tikol dieta nut- aw nutritious kemm jista' jkun em, tar li qed tikol l-ikel tajjeb ħalli inti wkoll tħossok tajba u jkollok recovery tajba wara. It's a form of self-love li tagħti lilek li kien nutrittiv. Għax li anke inti tħossok pereżempju ġejja f'shape. Eżatt, inti tħossok aħjar. Tħossok aħjar. Anka jien pereżempju kont tħossni tajba li anka volja nagħmel kont naf breastfeeding waħu. Ħala mel ġurnata d-daġ li kont nagħmel naqaxari. Eżatt. Inbiddel ma tibqax bil-piġama. Eżatt. Għax ovvjament breastfeeding u li huma ta' toħroġ għalkemm ma tiġġor ħafna affarijiet miegħek eh, li kienet plas, tiġġor misħun, il-basket kienu kważi vojt. Imma dejjem kien jillimitani x'nilbes. Allora dejjem jort nilbes xi ħaġa wiesa, jort nilbes qmiż. Eh, anka per eżempju tixtri nqaħweġ differenti. Kollox fiħtijaw, fis-sens street eżatt. Tixtri nqaħweġ differenti biex inti tħossok li per eżempju għalkemm forsi tilbes dejjem omos għandek omos naqblu differenti. Għal feel good, għax hija. Eħe, ja change u kol għal-mara li fil-li per eżempju independent u fil-li għandek persuna dependent u kompletament fuqek li ovvjament. Eżatt. Jina naħseb il-qatna ħafna mill-affarijiet tal-breastfeeding ma nafx eh, eh, xtaqx ċaddi forsi xi messaġġ minn ħatijak. Basically, eh, I mean don't be too hard on yourself, fil-verità it's not the end of the world jekk ma kellek xejn issajjar u spiċċajt Darba fir kilt xi ħaġa forsi li ma kienx fiha l-affarijiet li suppost, ħanit inverted commas, għax però kemm jista' jkun bħala dieta regolari ipprova ara li kemm jista' jkun qed tieħu n-nutrijenti li hemm bżonn. Issa jekk forsi tħossok li m'intix ċerta, forsi siħu opinjoni minn għand xi ħadd jew saqsi xi ħadd biex inti forsi tħossok daqsxejn iktar at ease. Jien nistax naħseb bħala parir minn ħatijaj bħala om li ġili esperjenzajt li għaddejt me breastfeeding. L-ewwel net qabel ma wellit kif kelli ċans kod niprepara ħafna ikkel fil-friżer. Vera. Tlati, jekk kod nagħmel imqarrun, kod nagħmel dix extra. biex issib, mhm. speċjalment l-ewwel tliet ġimgħat sakemm issib il-da tiegħek. U ma tiddejaqx is-saqsi għall-għajnuna, mant il-familjari, mant il-ħbieb. Jiena ġi, per eżempju, ma per eżempju jek tamilli di xikel Tgħidx kemm napprezzaħ, għax fil-verità meta tkun breastfeeding ma tantx jistgħu jgħinuk li jżommulek it-tarbija biex itu għal-botil waqt li inti qed issajjar. U fil-verità t-tarbija l-om tagħha trid l-ewwel ftit sewwa. Allora ġi għin l-aħu, jek per eżempju tejni flikel, jina fl-ewel ġimma per eżempju kienet kienu sajru li l-kunjata u għammi, allura kienu fit-tini wieħed. Għax fil-tini wieħed ma tantx kienet ċans niprepara fil-freezer, najt id-dritt. U kont evitajt minn nġib ħafna mm. daw it-takeouts għalkemm mit-takeouts l il-ġurnata hemm l-options ta' Ekku, hemm ħafna tipi li Hemm ħafna options li ma xi ħaġa li jekk ħaġib takeout bil-fors chips u burger jew pizza, hemm anke healthier options. Imma then again homemade is always best. Ġifiri, ma jiddejqux jitolbu lajnuna fej jidħol ikel jew per eżempju ma tista' tġi